Agam şu jagaş oglan çagyralda. Sen ýaramaňda. Köseneňde opel saçjak boldum. Şony şul aljagam boldy. Aljak aljak boldy bolý. Gapdal mähri. Gep berdimi nämemi. Aý zyýany ýok agam çagyr. Özüni bir diňläp göreli. Kerwen şo täze gelen işgäri çagyrsana didary. Bale.

Meň göwnüm ýetdi-le. Aljakdym seň okulyňy. Gowy gördüm hem okulyňy. Aha, onda näme? Gül ýaly okul. Ýöne ýanymdaky dostlar meni aldadylar, meni sokdular. Elimdäki maşynyň gurjagyçysyny aldylar. Maşgalamy dargatdylar. Garaz, gepiň gysgasy, meni hemme zatdan aýyrdylar agam. Äý, bolmandyr, jigimjan. Bolýar. Çaý, kofe berelim. Ýok, ýok, sag bol agam. Ine, agam, agzyňyzyň ýeri bolsa, agzyňyzam sag bolsun, saňa ýalkasyn. Meňem nesibäm şu tak çekip, işe geldim. Aýry-gaýry bäri agamyň özüniň at dakan ýeri, Nesibe tagamlar. Bolýar, Nesibe tagamlarda nesibämiz birleşjek eken. Sag bol, agam. Minnetdar.

Alo. Aleyküm. Hava hava. Oydum maşin hava hava. Ha bolya bolya am çalçak alo şu kutroşna pul gerek ve sen kuru maşin am. Bolya bolya garaş. Hava hava. Bolya am gel ayın.

Bolýa bolýa hazır maşynam satdym. Elten hazır hemme puly. Bolýa. Ha. Indi men düşündim. Bir bennaň maşgalasyny ýykyp, ojagyny agadyp, bal güne batmajam. Aýagyňam iki ujy bar diýýärler, dogry eken.

Süýji süýji iýmäň, ajy-ajy gägirmesi bar diýýäler-ä. Dogry aýdýan. Hiç bolandan hiç bolsun. Didardan ötünç soraýyn men. Jaň edeýin. Elini bir ala borsun o gaty gören bol.

Didar jan. Soňky bir aý. Soňky bir aýdaky görýän görgimi. It görse gözi agyrar da. Bolýar dost, men sen nirdediň aýt dost, wa nirde sen?
Öz iş ýerimde.
Bolýar. Barýan häzir. Geläýsata, bolýar.
Doganjygyň şu otelýada girip çykaýyna gyzlar eşigi taýýar diýipdir. Derrewjik çykman geçen saparym ejemiň diýen üçin getirenden moýka girip çykýançam senem çyk. Boýla.
Gowja zat eken-aý. Baryp bolmazmyka? Agyz! Nomeryňy beräý-dä maňa. Diýýäniň näme samsyk? Sen geçene lakat goçuş. Gowja gördi seni. Ýok.

Edeniň görmez dünýe diýilýän çyn ekenok. Men-ä birini gelime lak etdim. Ol bolsa meni gözümiň öňünde jigime lak etdi. Doganjygym bir zat diýýäňmi? Ýo, ýo jigim hiç zat diýemok. Ýör jigim gitdik. Başga kim sorap gelipdirler?
Kim sorap gelipdir? Doganyňyzy ugradypdyr, didar diýer. Çagyr, çagyr, gelsin. Gel gel. Salamaleýkum abi. Waleýkim assalam.
Oho. Sen mi? Sen mi? Allah döne. Gel jigim. Sen doganyň işleşiň näle işleşiň aýtdy. Indi şu günden başlap şu toý hyzmaty sen ýöretmeli jigim. Biziň başga işlerimiz bar. Tanyş bar ynanýan. Ýöne her bir bolýan toýlary aýdyp dursaň boldy. Işgärleňem taýyndyr. Ine seňňerim. Bes ýigit, işiňde Şu soraý meňkimi?
Seňki jynja.
Işiňde sürnük. Geç ýerine. Hemme resminamalar bilen buhgalteriň düşündirer. Bolýamy? Agam, sag boluň, Tany ýatlasyn. Maňa eden kömegiňiz üçin. Uly minnetdar. Maňa eden ýagşylygyňyz menden gaýtmasady, Alladan gaýtsyn agam. Bolýar, bolýar Jemjan. Sag boluň.
Işiňde üstünlik. Onda habar edip dur.
Hop, manam.